Xarabank għall-ewwel darba jidħol ma' pazjenta li se tagħmel l-IVF, in vitro fertilization, proċess li jwassal biex jitwieldu tfal. It-tabib, Dr. Josie Muscat, jibda jipprepara biex jeżamina lil pazjenta. Dan Paul Sultana, id-direttur tal-laboratorju mediku fl-Isptar St. James. F'dawn il-każijiet, bilfors trid tirrikorri għal mezzi artifiċjali fejn aħna naqdu sperm waħda u ndeffsuha fil-bajda li jkollha l-mara. Iżda dan il-proċess jibda qabel ma l-pazjenta tiġi l-isptar. Is-sawmin jipproduċi ħamsa naturali hawn jitpoġġu tnejn, hawn jitpoġġu għaxra hawn jitproduċi iżjed. Il-mara tibda tiġi stimulata, tibda tingħaqad jibdew isiru ċertu ammont ta' scans, jsiru blood tests biex jaraw kemm hi stimulata u at one fine point it-tabib jgħidilha l-bajd kibru issa, issa hemm bżonn nestrattaw il-bajda minn ġo minn ġo fihom. Meta tidħol l-isptar, lill-pazjenta joħorġulha l-bajd. Fejn mill-parti tagħha l-mara jidħol bl-abra t-tabib. Ġol follicle, ġo dik il-bajda ta' two centimetres, jiġbed, jestratta dak l-ilma li jkun hemm fil-follicle. Il-bajda seppost tkun ġo dak il-follicular fluid. Dan il-likwidu jintbagħat ġol-laboratorju u taħt mikroskopju aħna Nidentifikaw il-bajda u nwarrbuha ġol-inkubatur. Ikollna inkubatur jgħadd apposta b'kundizzjonijiet favorevli għall-bajda. Wara dan, il-bajd jitnaddaf u jiġi deċiż kemm se jiġu fertilizzati bajd. Next step huwa li nnaddfu l-bajd, naraw liem minnhom dawk il-bajd huma huma maturi u lesti biex inti tużhom. Mhumiex kollha jkunu ġieli, jkunu maturi. Ma inti jaf ikollok sebgħa, sitta u tgħid mela għandek ħamsa tajbin. Minn dawn aħna naraw kemm ħa nippruvaw niffertilizzaw. Ġifieri mhux għax ikollha għaxar bajdiet din ifisser li aħna ħa niffertilizzaw għaxar bajdiet. Għaliex aħna fil-clinic tagħna, aħna għax għażilna hekk, ma rridux ma rridux embryos żejda. Allura aħna nippruvaw nużaw tliet erba' bajdiet, jiddependi l-każ. tal-fluwid minn żewġ follicle jibgħatu fil-laboratorju hawnhekk u ġo fih hopefully nsibu l-bajda. Fil-fatt hawnhekk diġà għandi tnejn. Waqt li l-pazjenta għadha fit-teatru tal-operazzjoni, L-ispeċjalista jinforma lill-kollegi li f'dan il-każ s'issa sabu żewġ bajdiet. Nejn, two eggs. Dawn nittrasferuhom ġod ix-xatt ta' postat. Għaw sib noħra bajda ra. Rad tikka bajda hawnhekk. Dak hemm bajda. Nittrasferjaw da dish. La la minn ġib mid-dem. Għandi tlieta bajt emmek. Tara hemm tlieta? La l-għom bej f'dixxi differenti. X'kollhom xi daqsxejn dem magħhom. Nħuhomlhom. Issa nażu l-aħjar tliet bajdiet. U nippruvaw ninjettawhom aħna, ninġettjawhom, niffertilizzawhom. Dil-patient minn disa' kell erbgħa u ħa nużaw tliet bajdiet biex nippruvaw niffertilizzaw. Jibda l-proċess biex il-bajd jiġi fertilizzat. Mela aħna għandna bajda, tnejn, tlieta u qisu joysticks taħt mikroskopju aħna ndeffsu din l-isperm. Johnny Del Bajda. U għal dik il-ġurnata x-xogħol ikun lest. Ġifieri dan għandna proċess ta' jdum xi tliet sigħat. L-għada aħna nidħlu l-laboratorju u naraw il-bajda li pprovajna niffertilizzaw jekk iffertilizzatx jew le. Once li tkun iffertilizzat hekk dak inkunu nafu li probabbilment din dan huwa embrio li huwa vijabbli huwa tajjeb. Inħalluha ġeneralment inħalluha ġurnata oħra biex tkompli tinqasam ħalli naraw jekk tkomplix u mat-tielet ġurnata aħna dawn l-embryos li jkollna, ġeneralment ikollna bejn tnejn u tlieta, inpoġġuhom lura fil-ġuf. Issa, it-tobba jdaħħlu l-bajd fertilizzati fl-utru tal-mara. Il-pazjenta għandha tlieta ffertilizzaw u jidhru tajbin ħafna bħala kwalità. Wara dan, it-tobba jistennew għaxart ijiem biex jaraw il-pregnancy test u jaraw il-mara nqabditx tqila jew le. Daw l-għaxar tiem ikunu l-ar l-għaxar tiem ta' ħajjithom dal-koppja it-tensjoni u stennija li jkun hawn f'dan l-għaxar tiem ikun kbir wisq. F'dan il-każ inqabdet tqila. U llum It-tarbija għandha sitt xhur.